Ул ясалма котлауларның купшы төше туфтарның менә ун процентына да ышанырлык түгел. Ярар инде, коллегалар моның сүзенә дә ышанмагач, кемнекенә ышанырга тагы? Беркемнекенә дә тәгаен ышанырлык түгел. Ул минем урынга кызыгып йөрүче яшь механик. Мине чын ихластан котлады дип уйлыйсыңмы?

Менә. Телефон. 55 яшьлегемә Котлырак нәрсә? Бүләк итәрләр мәллә дип уйлаган идем. 55 ул хатын кыз өчен генә юбилей. Ирке эш өчен дә зур матур сан. Ярый әле менә камюкка тыгып 50 мең бирделәр. Менә монсы әйбәт булган. Әйбәт. Юк, табыннарын да рәтлек үзе ясый алмаганнар. Әллә нинди салатлар шунда, чеметләре дә иң арзанлы аракы. Ярар инде. Профсоюз акчасына сиңа кара икра ашатмаслар. Гендиректор белән бухгалтерлары ансын ташый. Француз коллега да чәй. Аның каравы өеңдә тәмле ризык. Кая бара бу иле? Кая бара бу? Бер-берсен уздырыр өчен инкар ителә, намусы да, барсы да. Мөмкинлеге булгач, һәркем файдаланырга тырыша инде. Дөньясы шулай корылган. Без дә начар яшәмибез, Аллага шөкер. Кая? Әтиз кайчан кайта? Әле генә шалтыратты, хәзер кайтып җитә. Самирәсе киләме соң? Бергә киләләр. Бердәнбер улыбыз әүкатле нәселдән кыз сайлар дип хыялланып йөргән идем. Самирә бик әйбәт кыз бит. Әйбәт дигән сыйфатны аңламыйм. Менә аны ничек үлчәргә? Тормыш өчен ипле, сабыр кеше кирәк. Әле алга таба да укырга уе бар бугай. Медсестра булып эшли торыр, табибәгә укыр. Әнә моңа шүргә кызын хәтерлисеңдер бит. Ни бите, ни күте, халыкка чылтый пылтый. Улым шуңа өйләнер микәнни дип котларым очкан иде.

Әле кызларга капкан шәрабе. Обо, бигрәк көттереп салдыгыз. Бүген ярый инде. Чүш, хуҗа апа, эчеп кайткан индисә. Бүген анда кайтып йөрмәсең инде, бездә генә кунарсың. Әлбәттә, съемный фатирда яшәү туйдыргандыр инде. Ярый. Әти, Мин сине туган көне белән котлыйм. Сиңа тазалык һәм озын гомер телим. Ура! Рәхмәт, улым! Рәхмәт! Рәхмәт! Шулай, гомер үтә,

Менә аягында нык басып торырга ирешү, менә шул кешечә яшәү була инде ул. Югалып калмаска, тормыш дулкынында чүп булып очмаска. Дөньяда барысы да аякта нык басып торса, кешеләр бер-берсе белән сугышып, бер-берсен үтереп бетерерләр иде. Дөрес. Шулай түгелме? Дөрес. Тигезлек беркайчан да булмаячак. Әйе. Әмма сәләмәләр станында да калмаска кирәк. Менә дөньяда һәрбер кеше үзен галәмнең үзәге дип тоя. Аны яшерергә генә тырыша ул. Ие, яшерергә генә тырыша. Э, мин миндәге каплар өчен кылана, уйный. Э, үзенең эчке дөньясы нинди булуга карамастан, әйбәт булып күрергә омтыла. Җиңелрәк, күңеллерәк темаларга сөйләшик әле. Ә шулай дисеме? Әйдә алайса, теге җырны җырла әле. Ә җырлап барып утырабызмыни? Минем туган көн хөрмәтенә, теге минем яраткан җырымны. Күптән җырлаган юк. Әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, җырла, әйдә.

Шуңа күрә алдым да бит инде мин аны. Әйе. Адилә белән тормыш юлын үтеп барабыз. Аралар гел идеал рәвештә генә булмады. Әмма ләкин гаилә өчен еллар буе көн саен тырышып яшәргә кирәк. Шунсыз булмай, тормыш ул үзе зур хезмәт. Бигрәк тә бүгенге көндә, әйе, гаиләчен хәзер эшләп, хезмәт хакы алып, шуңа ашап эчү генә җитми. Хәзерге вакытта синең кайда, кем булып эшләвең дә бик зур әһәмияткә ия. Кемнең туганы, кемнең баласы булу бик әһәмиятле безнең өчен. Дөрес, улым. Дөрес, менә син яхшы гаиләдә туып үстең. Менә мин дә баш механик буларак эшемдә абруй казандым. Даным әнә чит районнарга таралды. Шуңа күрә, улым, минем сиңа өметем бик зурдан. Син мине аңлыйсың? Самирә дә аңлар дип ышанам. Гариф, әйдәк теманы үзгәртик әле. Тимур үзгәртик дип анекдот сөйләшеп утырыкмыни? Бу темага сезнең белән миннән башка кем сөйләште? Көнне ул түгел бит. Бүген синең туган көнең. Дөрес сүз өчен махсус көннәр кирәк түгел. Менә бу мин әйткән фикерләр ел әйләнәсе, тәүлек әйләнә, менә сакланырга тиеш, онтылмаска тиеш.

Синең белән иркенләп сөйләшкән дә юк. Бер киләсең, кайтып керәсең, шул ук чыгып китәсең. Эш шаукымы гына түгел. Мәхәббәт галәмәте дип әйтергә дә була. Син Самирәнең әти-әнисе белән таныштың инде. Күңелеңә хуш килделәрме соң? Әйе, бик ачык күңелле кешеләр. Икесе дә Химия заводында эшлиләр дисең инде, алайса? Әйе, әтисе смена начальнигы, әнисе шул цехта аппаратчица. Тиздән үзегез танышырсыз, күрерсең инде. Никахны менә август аена планлаштырабыз. Ярый. Ярый. Бик гади күренә миңа синең булачак хатының. Ярар инде. Нәрсә ярар? Мин синең атаң. Үз фикерләрен әйтергә тиештер бит инде мин сиңа. Әти, ике кеше бер-берсен яраткач, кем гадиерәк, кем сатлырак? Аны тикшерергә кирәкми икән, ә? Син миңа китап сүзләре сөйләмә, яме. Тормыш ул китаптагы романтиканы тиз җилтерәтеп җилләтеп ата. Яшь чактагы мәхәббәт тиз онтыла ул. Элек сукканган чалымнарны яши-яши күрми дә башлыйсың. Алга таба ничек буласын куркып белеп яшәсәң, яшәүнең яме дә калмас тамын. Улым, яшәү яме дә бүген бер төрле, иртәгә икенче төрле. Менә хәзер тапкан ямьләрне яши-яши күрми дә башлыйсың аны. Әле киләм. Тотый. Минем туган кызым. Әтей, туган кызым. Рәхмәт. Рәхмәт. Иртән Каядыр мирас дигән башкасы бар дип сүз каткан идем. Бик ерак түгел инде. Камалы районында. Фирмамыз тендерда җиңде. Шул районда биналар төзеячәкбез. Мин үзем фундаментар салу бүлеге җитәкчесе буларак башта үзем заказчиклар белән барып сөйләшәм. Фирма директоры сөйләшү бер хәл, ә менә үзем барып сөйләшсәм яхшырак булыр. Малы районына Кайынсар дигән авылга барасың юкмы? Алай болай. Камалыдан район үзәгеннән 25 километр гына бу. Анда ни кылган минем? Улым, э, минем сиңа бик зур бер үтенечем бар. Алай-болай Каенсарга барасың булса, зинхар, кереп чыга әле шунда. Минем армиядә бергә хезмәт иткән дустым яши анда. Бик якын дуслар иде булып. Ярар. Анда гына барып кайтырга вакыт табар. Рәхмәт улым. Рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт. Авылда Калдым икән. Бәлки, балададыр. Улым, син шулай да кайынсарга бар яме. Ничек яшәп ята икән? Гаиләсе, балалары бардыр. Пенсияда микән? Улым, минем телефонымны биргәнме? Аныкында. Күрешмәгәнгә 35 ел вакыт үткән бит инде, ә? 35 ел вакыт. Улым, минем телефонымны да бирсенәме? Улым, хәзер. Күрешмәгәнгә, күрешмәгәнгә 35 ел. Менә, менә, хе-хе-хе, Хабаровский крае булын, табигаты нинди матур. Менә ул, менә, Саттар исемле. Эх, шәп егет иде бала, я. Бер очрашып, күрешеп, аралашып яшисе килә минем аның белән. Биналарда бер тапкыр кунакта да булган иде. Шуннан хатта язып карадым. Ә язган хатларыма җавап бирмәде. Югыйсә, миңа үпкәләрлек тә түгел иде инде. Мин аңа үпкәләргә тиеш идем. Ул читенсенгәндер инде, минем язган хатларыма җавап бирмәде. Ул үзен гаепле сизгәндер, ул. Нинди гаеп? Булды инде, улым, булды. Мине кыйнадылар анда. Ә ул мине яп ялмады. Тегеләр күп иде. Яшь чакны инде. Бер кыз аркасында килеп чыкты. Син улым, шулай да соттарны күргән бул. Күп итеп сәлам әйт. Минем аңа ачуым юк икәнне дә әйтәме? Кунакка китсен безгә улым, кунакка китсен. Эх, яшь гомер. Кай арада үтеп китә соң бу?

Соңгы сүз. Мин, ишегегез ачык булгач, өйдә кеше бардыр дип уйлаган идем. Сез Саттар абый буласызмы? Әйе. Минем исемем Әлфис. Вагыйзнең улы. Сез армиядә бергә хезмәт иткәнсез. Хәтерлисезме? Хәтерләем, ничек хәтерләмәскә. Мин менә үз эшләрем белән килгән идем. Юл уңаеннан әти менә сезгә кереп чыгарга кушты. Ник? Ник дип? Сез бит дуслар булгансыз. Дуслар. Башта мин авылыгызга бардым. Миңа анда котышкыч нәрсәләр мәгълүм булды. Әти бу хакта белми. Изаил абый белән конфликтыгыз минем әти аркасында килеп чыккан. Әти сезгә күп итеп сәлам әйтергә кушты. Тагын нәрсә диде? Ничек яшәгезне белешергә кушты. Ничә еллар узгач, нәрсәгә кирәк булган әле аңа минем ничек яшәвем? Сез аның сәламенә шат түгел атмыйсыз? Кайда яши ул? Шунда, Алатайда, ФАТЭБда баш механик булып эшлим. Әни дә шунда, баш диспетчер. Мин үзем менә төзү фирмасында эшлим. Фундаментлар салабыз. Димәк, бар да әйбәт.

Әссәләмә гәләйкем, Саттар абый. Эй! Назый хәлем, ничек хәлләр? Әйбәт. Үзең ни хәл, Саттар абый? Бер көе, бер капчыгын сөйлибез акрынына. Үзең ничек, эшләр барамы? Тип-тигез бара дип әйтәм, ләкин шулай да кулдан килгәнчә тырмашабыз. Тип-тигез генә барса, кызык та булмас инде ул. Нәрсә, һаман Европа, еврорюмык ясыйсызмы? Еврорюмык ясап, бөтен Татарстанны Европага әйләндереп бетермәгез тагы. Без беркайчан да Европа булмаячакбыз, Саттар абый. Формалдан заказ алгач, шундый сөендем. Бер ай буе туган шәһәремдә булачакмын бит. Шулаймыни? Әйе, чаллы шабый миңа. Алай булгач, миндә генә торырсың.

Әлбәттә, туган шәһәре бит. Бөтен туган-тумачасы шунда. Ә мин сагынам. Ни дисәң дә шушында туып үстем бит. Әнә безнең кое, коены калдырганнар. Кечкенә чакта ни өчендер иң курыккан урыным шул кое иде. Ярар, малаем әле. Туган җир беркая да китми ул. Кеше генә китә туган җирдән.

Ә, Саттар абый, аннары сиңа бүләгем дә бар. Менә, әйе. Саттармасын. Менә һәр яңа смартфон. Смартфон? Әйе. Телефон бит бар. Соң, монысы кнопкасыз инде. Сенсорный димәк. Ә,

Саттар абый, гафу ит. Ничектер әтигә үпкәләгәнсең шикелле, шулай тоелды. Үпкәләргә кеше синең өчен кемдер булырга тиеш бит. Аңламадым. Аңламау яхшы. Аңламау яхшы. Әти турында кызыксынмадым. Аңа әйтер сүзең юкмы? Юк. Синнән аңа сәлам әйтим үз. Сәлам. Сәлам нәрсә ул? Сүз генә бит.

Әтисе белән армиядә бергә хезмәт иткән идек. Бу зажигалканы бала чакта күпме миңа бүләк ит дип сорадым. Шундый шәп антиквар әйберне мине җибәрде. Зажигалка яман нәрсә ул. Бигрәк тә монысы. Мин бит Шул зажигалка аркасында харап булды. Ничек? Шул егетнең әтисенә бүләк иткән дим мин аны. Сабан туйга кунакка килгәч. Аны син дә күргәннәр идеме? Пожардан соң аны табып, янгынны миңа сылтадылар. Ие клубта мактанганым бар иде. Ә шуннан соң служагыңны очратканы булмадымы? Як. Авылыгызга да килгәне юк идем. Күренмәде. Сәер. Бик сәер. Ул зажигалканың шул вакыттагы вакыйгаларга бәйле икәнен белми иде. Димәк, шушы егетнең әтисе. Шундыр малай, ошаган. Сутырыгыз, мин аптырыйм, нишләп соң син соңрак булса да үзеңнең гаепсез икәнеңне акларга тырышып карамадың, ә? Гарипләнгәч, нәрсәнедер аклап йөрүнең мәгънәсе бармы соң әле? Судья бара торгый булыр иде, гафу үтенерләр иде үзеңнән. Юк, юк. Миннән гафу үтенергә кирәк түгел. Кирәк түгел. Яманатыма килгәндә, дөрес.

Шуннан нәрсә? Сине кыйнаучыларны хөкемгә тартырлар иде, Саттар абый. Ләем, бу дөнья шулкадәр буталчык. Кем кемне хөкем итәргә тиеш соң? Авылдашларың аны да акланган булыр иде. Авылдашлар, авылдашлар. Кешегә кешеләр әллә кемнедер гаепле санап чукып тору яклы.

Син үзең дә күреп үстең, поселок халкының миңа нинди мөнәсәбәттә булганын. Авылдан куылган ут төртүче. Бәлки аларның күңел почмакларында бу поселокта минем яшәү аларга рәхәтлек тә бирәдер. Минем әни сине кызгана иде. Әти ничек булгандыр, хәтерләмим. Ул вафат булганда миңа өч яшь кенә иде. Әти яхшы кеше иде сине. Урын өзмәктә булсын. Башкалар күрмәгәндә сөйләшергә минем белән салып утырырга кирәк иде. Барыбер, әни, синең янга кереп биргәнем өчен ачулана иде. Кешеләрдән читенсенгәндер инде. Ә мин барыбер кача-кача синең янда буталырга тырыштым. Хәтерлисеңме, Саттар абый? Тугыз-ун яшьләремдә мин синнән бер тапкыр сораган идем. Авылда янгынны син чыгардыңмы дип. Юк, мин түгел дидем. Һәм миңа шул җитте дә, мин синең гаепсез икәнеңә шандым.